Мин үземне иң бәхетле кеше. Сигезенче, егенче, По прогнозам, счастье, любовь, здоровье.

Португалия. Бик матур, бик рәхәт безнең өебез бик шәп урында урнашкан. Күренеп тора бөтен матурлыклар. Бөтен матурлыклар күренеп тора. Нинди һава, нинди җылы. Монда шундый рәхәт, җылы, матур, тәмле исләр килә. Әле сабын белән җуалар инде идәннәрен. Карагыз. Мин үземне иң бәхетле кеше кебек хис итәм. Монда шундый җылы, рәхәт. Буласы гына килә инде бу исләрне иснәсе генә килеп тора. Лиссабонда иске трамвайлар йөриләр. Мынандый

Бу безнең эрахәтле булган инде бу җир. Бу җирдә кешеләр яшәгән, юл шәһәр булмаган. Шәһәр булып меңнән ел артык шәһәр инде бу хәр. Э, Лиссабон Португалиянең коласы. Тагын нәрсәләр? Монда бу океанга бик якын. Шуның өчен океанның теге ягыннан, заливның теге ягыннан гарәпләр яшиләр. Шул гарәпләр бик кырыйда булган өчен бөтен архитектурада ул күренеп тора. Менә мандый азулежу дигән плитка бу. Күп-күп иләр, йортлар шундый плитка белән капланган. Хәр якыннан күрсәтеп алам шул плиткаларны. Менә шул плитка якыннан. Менә берәү, икәү, дүрт, дүрт плитка тора. Шундый иләр белән менә капланган. Өстән аска тикле. Менә чират. Җәй көне бу чират ана дигәндә ортка кадәр тартыла. Әле чират беләки генә. Бу чират бер тәмле нәрсәкәй. Монда пешерә торган. Бу иң борынгы җир шул бер печенье кебек нәмәкәй инде. Пешерә торган. Без шуның артыннан да барып басабыз хәзер. Хәзер сатып алырга да чират. Пешергәч алырга да чират. Менә чек бирәләр дә, шул чек белән яңадан киләсең. Миңа бирегез әле дип пешергәнегезне. Җәй көне мин монда булганда, әле март, җәй көне булганда моны ишекләргә кадәр, моны тыкырыкка кадәр чират тора. Хәзер менә чират юк, бары тик кеше әзрәк инде, сезон булмагач. Мынандай пакетта бирәләр. Эчендә бу корица, солганнар. Яңадан шикәр дә бар. Шикәр өстенә сибәсегез килсә. Мынандай бер сотта бирәләр.

ел элек менә король төзегән. Васка да гама Индияне ачып, бөтен пряностьлар килеп, акча китергән өчен, менә шул акчага төзелгән бу монастырь. Бу урынга керер өчен шул монастырьга 10 евро сорыйлар. Борынгы заманда Португалия бик бай булган. Аларның корабльләре булган өчен, океан, диңгез юллары булган өчен Индиягә барып Спецлар алып кайтканнар да монда и бөтен Европага сотканнар. Шуның өчен бик бай булганнар алар. Һәрбер товарның бишәр процент алып, үзләренә калдырганнар һәм шул акчага бөтен өйләр төзегәннәр менә, монастырьлар төзегәннәр, нәрсә генә юк. Менә бу Жеронимусның эше. Бөтен җирдә үзенчә бизәк. Менә монда мондый төрле бизәк, икенче арочкада уж икенче төрле бизәк. Бик тырышып эшләгәннәр инде. 500 элек мондын төзергә, ой-ой, күп акча киткәндер инде. Менә һәрбер җирне үзенчәлекләп иттереп ясаганнар. Берсе дә менә кабатланмый. Монда менә нинди ясаганнар. Монда ушышкан Тик бер мәртәбә карасаң, күбрәк карый башласаң, менә монда инде кыз бите. Монда кыз бите юк. Янында ниндидер хайван бар. Монда өстә дә һәрберсен үзенчәлекле иттереп бизәгәннәр тырышып. Португалиядә 1755 елда ахры җир тетрәү булган, землетрясение. Шул җир тетрәү вакытында күп биналар монда җимерелеп төшкәннәр. Лиссабонда. Менә моны, бу бина инде, бу монастырь исән калган. Шул исән калган өчен Аллаһ Тәгалә диеп уйлайлар инде. Бу исән калган, бу бик бай, монда күп кешенең могилалары бар. Васко да Гаманың да могиласы бар. Белмәем инде кереп булырмы, карап булырмы. Бигрәк кызык. 500 Ел бу бинага бигрәк матур, шундый үзенчәлекле. Мондый бер күргән юк әле бу. Нык матур, печенькага ошаган. Менә моны ишекләр, алар унике. Һәрбер апостолга берәр ишек. Кереп исповедоваться итәләр инде кешеләр. Хәзер күрсәтеп алабыз. Кеше керә дә монда сүли. Менә минем кайгыларым. Менә кеше басып тора. Ласкада гамының күмелгән җирен күреп булмады. Яңадан бу чиркәүгә керергә менә яңадан чират ничек зурайган. Күпме кеше чират. Монда үлмәле кеше. Лиссабон бәләкәй генә шәһәр, монда 500 дән әз генә артык кеше яши. 500 дән 500 меңнән әз генә артык кеше яши. Шуның өчен бу бәләкәй шәһәр инде. Казаннан да бәләкәйрәк, кешесе әз, авылда кебек. Шундый бәләкәй авылда кебек һәм авылдагы кебек менә казлар да бар монда. Бу теге статуя түгел, ана кара селкенәләр. Күрәсезме? Нәрсә? Авыл куазымы син? Шәһәр куазымы? Сез кемнәр? Яр, киттек. Менә авылдан айырып була инде безнең авылда мондый пальмалар юк я. Менә пальманың тәрҗемәсе бармы? Бу бит инде агач кына түгел, бу теге пафосный агач. Шул шулай булам, пафос агач. Зур пафос агач.

Менә бу 25 яшькә кадәр 5 тәңкә, 5 евро. 25-тән артсагыз инде, хәзер кортрак булсагыз 10 тәңкә. Олгылы кеше булсагыз инде, ансы да 5 тәңкә. Менә бу теге замок эчендә. Менә үзегез күрәсез, без тауда. Бу тау бик мөһим булган бөтен кешегә дә. Бу гарәпләр дә бу замокка килгәннәр, португалецлар да, бер-берсе белән сугышканнар да сугышканнар. Менә күрәсез, бер бина җимерелгән. Бу теге җир тетрәү вакытында җимерелгән бина һаман шул тора. Кеше күрсен, белсен диеп, күпме кеше ул вакытта үлгән. Менә бу замокларның ихаталарын да карап алабыз. Кемнәр нәрсә үстерә? Менә кемдер яши дә шунда. Кеше аны Лимоны бар кешенең. Кая күренәме лимоннар? Ана лимон. Менә бу теге замок. Эчендә тагын бер укрепление. Менә баскычы. Кеше менә бара. Минем кебек тезләрегез авырта инде, рәхәтләнерсез. Эх, тәмле исләр килә, монда нәрсәгәдер шешкә ата. Кая микән шешкә ата торган агачы. Ә, бөтен шәһәр күренеп тора. Менә самолет төшеп бара. Карагыз күркә. Менә монда огач өстендә тагын бу күркәләр утыралар. Бу замокта иң кызыгы инде шул күркәләр булды. Агачта утыра торган әлә күпме торыш арасында бик күп кызык әйбер юк инде. Исләре нык тәмне. Монда агачлар, монда кызу түгел, рәхәт кенә шул таш арасында. Корарга, шәһәр корарга нык матур җирләр бар. Бу замок өстеннән һәрбер өйнең түбәсе күренеп тора. Диңгез дә күренә. Шул корарга барабыз дисәгез, инде кереп була.

Менә бу без булган замок. Без уже икенче җирдә. Бу бушка. Толга гына мендек. Аста калдырырмын урынын. Видео астыннан. Менә шул ук өйләр. Монда кеше. Фото төшә. Гафу итегез, мин йөргәнгә. Менә шул ук өйләр. Шул ук. Шул ук шәһәр. Менә монысы бушка. Монда үз аягың белән менәсең дә шул булды.

Сәмсез, кадерле дуслар, әйдә киттек, без бүген Лос-Анджелеста. Юк, юк, без бүген Лос-Анджелеста түгел, без хаман Португалиядә, Лиссабонда, минем ортымда күпер. Ул э, Golden Gate дигән Лос-Анджелестагы мостка бик ошаган. Ул ул мост түгел, ул икенче күпер. Бу күперне шул компания ясаган, шуңа алар бик охшашканнар. Бик матур кызык. Анарга берничә йөз ел инде хәзер. Берничә түгелдер, бер йөз елдыр инде. Күпердән барган машиналар күренеп тора тишекләрдән. Бик җиңел күпер ясарга Менә тишек-тишек ясаганнар. Арматурадан гына. Дә үтеп китте ана. Монда кешеләрнең бой яхталары яңадан Хәзер электричкага утырабыз да бер шәһәргә барып кайтабыз. Шәһәр дип инде ул шәһәр түгел, бер авыл. Авыл сыман. Ул авылда океан күренәчәк. Анда пляж да бар. Менә яңа авылга килеп җиттек. Монда Лиссабон ошаган инде. Шул ук менә Азулежо тора, шул ук йортлар. Әллә күпме икенче төрле дип булмай инде. Кимендә пляж бар, шул пляжга хар барып карыйбыз. Артта менә Атлантический океан. Океанга барып төштек.

икенче бүлеге булачак. Шуның өчен язылыгыз, лайклар куегыз, комментарийлар языгыз, нәрсә ошады, нәрсә ошамады. Әйдә киттек!